Wo kae a
ɛwɔ aduane mu sɛ ɛna Nana ɛyɛ. mpakyɛw ma menfa ahoma foforɔ mforo no ɛbɛm sɛ wei mu nhyɛ da mu nte papa ɛnidie mu a ɛɛ yɛde ahoma foforɔ de frɛ ɛyɛ Nana Yaw Ɛko Ɔko Otumfoɔ Asenee Hene na yɛne no adi nkɔmmɔ na waboa yɛn na yɛtumi ate ɛyɛ nsɛm yi ase ɛɛ so obi ɛfa saa kwan yi so a, Otumfoɔ Ntam Kɛseɛ no, ɛyɛ de ade paa. Nti nea Akosua Birimpɔmaa ayɛ no, ɛno nsunsuanso a ɛwɔ nea ɛrekɔ so yi no nyinaa ɛne sɛn? Deɛn ɛna ɛreba abɛsi? Deɛ bɛn paa ɛna ɛbɛnya ɛwɔ yɛ asɛm yi a aba yi so? Ɛno na yɛpɛ sɛ yɛsua adeɛ kakra, yɛgye yɛ Na na ɛkɔ ɛko na watumi akyerɛkyerɛ wɔ ɛyɛ saa adeɛ ho akasema bɛyɛ dunum na nɔnan abɔ. Na na mpakyɛ ɔte me nka me mu akɔ aba biom. Ok, so na wokyerɛ mu ɛɛ sisi adeɛ mu yɛ ya. Ok, nti deɛ na meka no na sɛ ɛyɛ asɛm a wokae a na anigyeɛ aba. Enti ɔhene bi a ɔwɔ asansema mu hɔ biara wɔ ntam, na saa ntam no, ɛno na sɛ obi reba aba abɛsuae a, ntam no na ɔka. Enti me, te sɛ me, mewɔ yi, sɛ bi a obi reba aba abɛsuae abɛdi akontene m'akonnwa no ho a, ne me ntam na ɔbɛka. Na Otumfoɔ ntam deɛ, sɛbe enti na yɛka no ntam kɛseɛ no, ɛnam a ɛso kyɛn ntam biara, ɛmmene ntam biara. Na apart from sɛ bi a Asantehen de mpɔn anaa sɛ mmanhene bi rekɔ akɔsua wɔ Asantehen no mu a, ɔde saa ntam no na ɛbɛsua he no. Yɛtumi san ka saa ntam no wɔ aberɛ a wo feel sɛ bi a obi si adeɛ bi a ɛyɛ wo dea a ɛsɛ sɛ wo nsa ka na ɛbi a nipa no mpɛ sɛ ɔde bɛma wo Ɛde bere bi, ebia na yɛn ɔdɔ a na yɛpɛ sɛ yɛde bɛma wo ne fa bi akonya bi ne biribiara a sɛ yɛka ne sɛ yɛka de pere adeɛ anaasɛ yɛka de gye adeɛ. Enti sɛ obi ka Otumfoɔ ntam gu wo so a, ɔwɔ nnyinasoɔ a ɔde reka saa ntam no. Sɛ saa nnyinasoɔ na ɔde reka saa ntam no, ɛno ne adeɛ a wopɛ afiri wo hɔ. Enti na saa na ntam no teɛ. Ɛɛm, sɛnea ɛyɛ Akosua Brimpɔma ɛyɛɛ no no, saa pɛpɛɛpɛ na amammerɛ mu ɛteɛ, ɛno ara ne sɛ okay, wohu wohyia obi a ɛɛ, meka otumfoɔ ntam kɛseɛ sɛ sei ne sei, anaa yɛwɔ kwan pɔtee bi a ɛfa so yɛ no, sɛn na ɛteɛ? Aa, ɛnnɛ no wopɛ sɛ woka ntam a, wokɔ nnipa korɔ no a sɛ biribi a wo feel sɛ ɔresisi wo anaasɛ bi a wafa wo biribi, ɔregye wo biribi no, ɔno ne hɔ na wobɛka ntam no. Na ɛno no ntam no ɔyɛ srɛ ne aka. Ɔyi bia ɛnyɛ wo dea no nti wo srɛ. Nti na ɔbia ɔhyɛ ase no ɔsɛ mesrɛ Otumfoɔ ntam kɛseɛ no yɛ srɛ ne aka. Nti wo srɛ ntam no wie a na afei no deɛ nti a woka ntam no na wode atoa so na wama nipa no ahu sɛ deɛ wo review no nti sɛ wanni saa asɛm no so na ɔyɛ anything contrary anaasɛ ɔyɛ deɛ ne deɛ woka no bɔ abira a ɔto Otumfoɔ ntam kɛseɛ. Gyina ano no, saa na ɛteɛ. Wohwɛ video no a, ɛne nea mebɔɔ yɛ atiefo ebia radio so a motie, wohu sɛ na ɛyɛ ɛne ne bi a ɛrekasa wɔ akyirɛ no ɛyɛ um, Matthew Dadua. Na onim mm. Dadua ne sa um, ɛhɔ no ne nkyɛkyɛ mu ne sɛn paa? Ah, yɛka so obi yɛ Daduani anaa Durisima. Enti sɛ woka ntam biara no a, sɛ bi yɛkye wo da bi a, wohu sɛ ntam no nyɛ wo dea. Enti yɛkye wo da bi a. Na deɛ nti a yɛkye wo da bi a no, ntam biara a wobɛka bi a ɛyɛ Asantenhene Otumfoɔ ntam biara no, ɛwie wɔ Asantenhene no mu. Enti yɛkye wo da bi a, yɛkɔbɔ fekuo. Fekuo no, Borɔfo ka sɛ menu, yɛbɛka no sɛ division. Yɛwɔ fekuo wɔ Manhyia a ɔhene biara a ɔwɔ Asante man mu biara biara wɔ saa fekuo no bi mu. Ɛyɛ du baako. Nti yɛde wo kɔ kɔbɔ wo fekufoɔ no amaneɛ sɛ deɛ asi yɛ ni. Nti sɛ ɛba no saa no a, yɛma yɛmu amammerɛ na yɛahwehwɛ ntam no a wokaeɛ no mu sɛ ntam no a akaeɛ no ɛyɛ ntam pa

Deɛ wo hwɛ no ɔde nipa korɔ de ma wo nipa korɔ nso feel sɛ ade no ɔno de ma wo no nyɛ wo dea ne dea de patapaa bi na ɛka ntam no a yɛfrɛ biribi ntammɔsoɔ na ɛsɛ ɛsɛ sɛ ɔno nso so ka ntam no bɔ so na ɛsɛ ɛno na ɛfrɛ bi sɛ counter claim no na ɛsɛ ɔno nso de kyerɛ sɛ ade no a wowaka wo ntam no ebi a nyɛ wo dea na ɔno mmom na ade no deɛ nti na ɔyɛ ɔno nso ade no wɔ no korɔ. Ntsi ano so ntam no bɔsoa a, yɛma mo nyinara mo yamu adze etwa mu dwan, na ano so edze akɔto Saantsinhene anim. Na no nansana no, egu no sɛ dɛ wɔbɛhwehwɛ mu ehu sɛ obiara ntam ɔkaa no, ewɔ nyinasoɔ, anaasɛ enni nyinasoɔ. Sɛ yɛhwehwɛ na sɛ obiara ntam wɔ nyinasoɔ a, na ɛnneɛ ɛsɛ deɛ nti a mokaa ntam no, yɛkɔhwehwɛ saa asɛm koro no mu, na yɛhu sɛ deɛ odii kan kaeɛ no yɛ ne dea, anaasɛ deɛ ɔde ntam no bɔɔ so no yɛ ne dea. Sɛ yɛhunu a, na deɛ ɛyɛ ne dea no yɛde ama no.
So te sɛ nea ɔkyee dadua no? Um, is it the case sɛ na wabɔ no amanneɛ dada sɛ okay, makɔyɛ biribi sɛ nti na na ebi onipa ko no wɔ hɔ no anaa? Okay, now, okay. Sɛ eh. ɔn sɛ woka ntam a adeɛ baako yɛ mu sɛ ɛwɔ sɛ adanseɛ ba mu. Okay. Aha, na adanseɛ no so no saa na ahenkwafoɔ ne wɔ mu a wɔn na na ɛtaa ɛkɔbɔ amanneɛ ɛde asie no.

Ne kyerɛ tumi a, te sɛ sɛ ebia adeɛ a ɛyɛ wo deɛ a na woka ntam no, wo, ɛyɛ wo deɛ nti na woka ntam no, anaasɛ ebia ɛnyɛ wo dea, obi dea, ɛna nnipa no na ɛsɛ bɛka ntam no na woka ntam no anaa? Esiane sɛ sankyere ntam yɛmfa nsoma nti, sɛ ade no yɛ wo dea a, wo a ɛyɛ wo dea no, wo na aka ho ntam, na wontumi nka ntom sɛ ade wei yɛ me dea nti, ebia Kwasi, kɔ na kɔka ntam no yɛ adeɛ no brɛ me. Yɛnyɛ no saa. Nti sɛ wo no, Yɛde nsãho somaa na wokaa yɛn ara pɛnpɛn mu no. Ɛna ebi nso a na ade rekɔ anyɛ wo dea, wo deɛ wo nenam ho bi kɛkɛ na woka ntam. Te sɛ bi a yɛrepere fie ho, wohoro yɛ danhani a efie no nyɛ wo dea. Enti wo saa danhani no woka ntam fa fie no ho a, woakra ntam mu esiane sɛ fie no nyɛ wo dea nti. Sɛ yɛka fie no asɛm a, wontumi mmɛka bi. Enti ɛwɔ sɛ wo a woka ntam no, wowɔ tumi dɛ wode ka ntam no. Ɛna nnyinasoɔ a wode reka ntam no soso no, ɛwɔ sɛ ɛyɛ nnyinasoɔ a ɛtɔ asomu na aba wɔ mu. Nti ɛnyɛ sɛ wosɔree yɛ na wakɔ akɔka ntam. Sane sɛ Santehene Nkam, yɛn nka no, yɛn, yɛnka no basabasa. Ɛyɛ adeɛ a ɛhu, ɛtɔ fam a, da bi na obi apɛ baabi adwane. Nti te sɛ woka sɛ bi a, ɛɛm, obi asi wo kwan. Na nnipa no asi wo kwan na wɔmpɛ sɛ wɔbɛkɔ ne dwumadi a woka ntam no. Baabi a na ɛbɛhwɛ na edi kɔ nnipa no maa wo kwan na wo ara na na ampɛ sɛ wɔbɛkɔ na abɛ maa nso obi na ahwɛ na ade ntam no ɛkɔgyee no. Enti ɛbɛhwɛ sɛ nnyinasoɔ no a wode reka ntam no, ampa sɛ wowɔ saa nnyinasoɔ sɛ wode ka ntam no anaa. Na biribi foforɔ nni hɔ biara na anka ebia wobɛtumi ayɛ apart from sɛ woka saa ntam no anaa. Enti yɛhwehwɛ wei nyinaa mu wieɛ no,

Ɛyɛ Lumumba wɔn nhwehwɛ mu, wɔn wɔn pɛ sɛ wɔbɛhwehwɛ mu nti na wɔka saa ntam kɛseɛ yi. Tumi nfa no sɛ ɛkɔba sɛ ebi a yes wɔn ahwehwɛ mu wɔn nim nea ekum no a, ɛno no na ɛkɔ ɛkɔ wie ntam hunu anaa?
Wɔn ahwehwɛ mu, ɔka wie no na wɔn ahwehwɛ mu anaasɛ na wɔn ahwehwɛ mu dada?
Efi na wɔn bɛhwehwɛ mu a na kyerɛ sɛ wo question no sɛ na ɔma werɛ mu dada ansa na ɔka ntam no anaa sɛ ɔka wie no ansa na ɔrekɔ werɛ mu. Sɛ me m'adwuma yi a meyɛ yi deɛ na sɛ medi ɛno reyi ano a Nana wada ama na. Aha, me, me, wo question a mepɛ sɛ mete aseɛ sɛ wobusa sɛ ebia ne ayɛ nhwehwɛmu awie awie na ɔbɛka ntam no anaa sɛ ebia ɔka ntam no wie deɛ ɛkɔ nhwehwɛmu anaa because ebiara wɔ baabi a egyina.
Sɛ, sɛ yɛayɛ nhwehwɛmu dada.

Ɛɛ, wɔma yɛɛ nhwehwɛmu deɛ a, na kyerɛ sɛ ɔnkaa ntamhunu. Ɔnkaa ntamhunu.
Ɛna yɛrekasa nso koraa no, ebi a obi nso so koraa akɔ akɔyɛ a, nipa no a ɔyɛɛ no, ɔno ne ɔno wɔ ho kwan sɛ ɔyɛ saa nhwehwɛmu no anaa. Okay. So wahu? Mhm. Aha, sane sɛ, ɛɛ, ɔhu sɛ yɛka ntetɛ no, obi wu a, sɛ yɛkɔ abisa. Mhm. Na ɛsɛ yɛkɔ ɔwerɛ bi a ewuo no akyi, sane sɛ ebi yɛ sɛ yɛdwen sɛ ewuo wei deɛ, ɛnyɛ ne kra wuo na owuiɛ no. Ntsi nea ɛkɔ agu dɛ ɛno na ɛnɛ aba abɛɛfo aba a yɛse yɛfrɛ no postmortem no. Wahu? Ntsi nea saa nneɛma no nyinaa na ɛwɔ hɔ dada a na yɛtumi kɔ agu dɛ akɔhwɛ ebia obi wu akyi, yehu dɛ ebia deɛ ekum no no ebia obi ne ɛnam no so anaasɛ ebia biribi bi na ɔkɔyɛɛ na ama no akɔba saa anaa. Ne nyinaa nhwehwɛmu nti no, ɔno no ara ka ntam no ɔno nim seɛ abusua no ayɛ nhwehwɛmu ɛna ebia wabu n'ani agu so kɛkɛ sɛ ɔno na ntam no ara na ɔka deɛ a na ayɛ ntam no. Na mmom sɛ abusua no nya abien a, na ɛsɛ jantam ho nua ka. Ɛɛm, nti obi ka ntam sei na sɛ wosi ɛbu bɔ wo a, ɛno no, ɛɛm, deɛn yɛtwe w'aso woahu? Mpakyɛ ae. Ɛɛ, asotweɛ no yɛ kɔ wie sɛn? Adaama. Asotweɛ no, Asantehene nko ara na ɛbɛtumi akyerɛ, ɛna ɛgu mu ahodoɔ. Ɛnyɛ sɛdeɛ, ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ kyenkyene a ɛtwan sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ sei. Ɛbɛtumi aba sɛ adeɛ no a wopɛ no ɛbɛhwere wo koraa wɔ aberɛ a wonni ayɛ mu. Ɛbu a wokura nsa bi oo, ɛbɛtumi aba sɛ adeɛ no a woyɛ no, bi a na yɛhu sɛ daabi, adeɛ no a woyɛ no wopepere wo ho dodo, bi a wommoa ma aso bi mma. Ɛno koraa no, mɛtumi yi wo firi abusua no mu, Me nteaseɛnho deɛ ɔbɛtumi ayɛ biribiara, ebi wɔ hɔ nso ɔbɛtumi abɔ wo ka ama woatwa mu dwan na wode di dwuma ba ɛno ɔyɛ ansa wasi kwan a ɛsɛ ɛno nso ɛyɛ ansa foforɔ ɛnka ne no koraa na ɛtumi ma asɔ bio na ɛyɛ obi kwan nyinaa. Eh, me ne wo wiei me hu sɛ wo kaa biribi about fekuo nti na akɔyɛ sɛ fekuo no nka ebia So obroni ka wɔn na wɔbɛtena asɛm no so na anka wobɛka sɛ prima facie wɔbɛhwɛ sɛ okay well ɛɛm asɛm yi nnyinaso wɔ hɔ anaa nnyinasoɔ bi nni hɔ nom ansa koraa ansa na akɔpue Asantehene anim? Mepakyɛw saa na ɛteɛ. Nti sɛ fɛkuo tena ase na sɛ bi wɔn hu sɛ asɛm no ɛɛ ɛnni nnyinasoɔ bi a ɛnnu Asantehene anim koraa wahu. Ɛbɛduru sɛ ɛwɔ nnyinasoɔ sɛ ɛnni nnyinasoɔ ɛtwa Asantehene anim. Ei. Sasa ntam no ɔyɛ Asantehene na ne ntam ma. Enti obi biara nni hɔ wɔ ateasefo asase so a obetumi aka Asantehene ntam ho asɛm sɛ ɔde bɛkyɛ sɛ wɔmfa nkyɛ ne Santehene no amu. Enti ntam kɛse no atɔ fam de a, n'awieɛ yɛ Santehene no yi.
Because eh before a yɛbɛdi nkɔmmɔ yi na merehwɛ video bi ɛna Video no yɛ ɛm sɛ Wrɛmpɛmhene a wɔatu no adeɛ so yi. Wrɛmpɛhene. Wrɛmpɛhene a wɔatu no adeɛ so yi. Na Otumfoɔ Nana Osei Tutu ɛm ɛka ntamkɛseɛ yi ho asɛm ɛna ɔka sɛ wahu sɛ nanse ayɛ sɛ amanfoɔ binom Yɛ a na ɔmo ɛyɛ abuse ɛyɛ ntam kɛseɛ no. Ɔmo de di agorɔ. Yes ɔmo de di agorɔ ɛɛ na sisi a wɔmma saa adeɛ no ho kwan koraa ɛɛ no hwɛ sɛnea na ɛɛ na ɔsɛ etu n'ani abere a na ɔde ka saa asɛm no a na sɛ sɛ wokɔ ka na sɛ ebu bɔ ɔdeɛ a wanya asɛm kɛseɛ. Ah wanya asɛm kɛseɛ paa wanya asɛm kɛseɛ paa. Wow. Ɛna. Ɛna se yɛka ntam so a, yɛpɛ biribi sɛ mudi kan ntam so. Ɛno nso yɛ sɛ yɛaka ntam agu wo so, na wontumi mfa mmɔ wo so, na deɛ nnipa no ahyɛ no wɔ ntam no mu no, wopɛ sɛ manyɛ no, ɛno na woreyɛ no. Ɛno nso woatuatua ntam so. Ɛno nso yɛ amanenya kɛseɛ paa. Mmɔsoɔ no ne, ɛno ne sɛn?
Ɛno, mmɔsoɔ na meka, ɛno ne counter claim no. Okay.
Aha, but deɛ meretwɛn ne sɛ, Te sɛ ayi nsɛm a ayi ɔbaa yi kae yi no, ɔsee sɛ abusuapanyin no ammee antra ase na yɛanyɛ hwehwɛ mu anhu deɛ ɛkum Charles a, na sɛ ɔkɔyi amu no a, na sɛ ɔkɔyi amu no a, ɔte ɔtumfoɔ ntam kɛseɛ.
Deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, saa berɛ yi a wɔaka ntam no, abusuapanyin wɔ nneɛma mmienu a ɔbɛtumi ayɛ. Ɛdi kan, Obetumi, wɔkyerɛw ntam a ɔbaa no reka no ho ma. Ɛwɔ sɛ anim anim yi abusua no hyia na wɔbɔ wɔn ti pam ho. Ɛyɛ sɛ wɔkɔ nhwiren mu ahu nea ekum Charles. Enti sɛ na yɛrekasa yi, wɔtumi kɔyɛ saa nhwiren mu na ade antwe na saa nhwiren mu no aba a, abusuapɛn yi wɔ kwan sɛ oyi ne ho ni. Esiane sɛ deɛ ɔkaa ntam no, wayɛ ntam no apɛdeɛ no Mpakyɛ wate hɔ no ase? Yeah, yeah.
Ahaa. Ɔno ɔse sɛ yɛanyɛ nhwehwɛmu no a, na wokɔyi amu no deɛ a, woto otumfoɔ ntam. Nti ɛkyerɛ sɛ, sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu no wie deɛ a, ntam biara nkyekyere no abusuapɔn yi mu bio. Nti wotu kɔ kɔyɛ, kɔyi amu no kɔyɛ, kɔyɛ ayi no. Na mmom sɛ wammea anyɛ saa adeɛ no deɛ a, ɛnneɛ wɔkɔ funu no mu a, wɔato otumfoɔ ntam. Nti deɛ ɛkyerɛ ne sɛ, wɔntumi nkɔyi funu no nsie. Ante saa nso deɛ a, gye sɛ ɔno nso de ntam no bɔ so, counter claim no, na ɔno nso mmienu no, bi koraa no wae mmienu no dada. Anaasɛ ebi a, so sɛ bi a deɛ ɔbaa no ka no, bi kɔ ɔbaa no, ɔnni sɛ bi tumi, bi kɔ ɔnyɛ busuani, ɔnyɛ de hyeɛ nti, ɔtumi nso ɔka ntam no a, ɔno nso bɛtumi de abɔ so. Sɛ ɔde bɔ so saa nso deɛ a, na ayɛ ntam mmɔsoɔ. Ɛno na ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ mu hunu deɛ ɔdi fɔ ne deɛ ɔdi bem. Na ɛno no yɛhunu wie a, Ansa na ɛrekɔtɔ santenyɛ no mu a, te sɛ nea na midii kan kae sɛ, santenyɛ nko ara na ɛwɔ tumi sɛ obetumi ayi ntam no afiri hɔ. Efie a na ntam no wɔ hɔ no deɛ, sɛ enyin firi hɔ a, obiara ntumi nkɔ mu no ho. Sɛ sɛ wabɛkɔ fam biara no, wɔatiatia ntam so, nti ɛno nso so yɛ amanenya.
Okay. Well. Nti sɛ saa asɛm wei no, sɛ abusuapanyin annyɛ anhwɛ nhwehwɛmu no ɛnɛ mmamu no yie ara no a, six December no wontumi nkɔ yie mu no. Ɛna ɔde nsa no bɔ soso soso mu sɛsi ara no a, ne nyinaa bɛsɛ akotwa Asantehene anim na yɛhwehwɛ mu na yɛyi ntam no firi hɔ ansa na watumi akɔ amu no ho. Okay.
Well, eh, na meka sɛ, at least nkɔmmɔ a me ne wɔn adi no, wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ wɔn ayɛ nhwehwɛmu dada a results autopsy no results biribiara wɔ hɔnom sei nti Ɛɛ, saa na wɔn a wɔkyerɛ. Nti me deɛ mennim nsunsuansoɔ a ɛno bɛnya. Na kyerɛ sɛ, ɛno no, ɛbaa no sɛ a. Ɔn, sɛ e, e, e, ɛyɛ na egyina nipa na ɔyɛ nhwehwɛmu, nipa no, sɛ bi a na ɔno otumi sɛ ɔyɛ nhwehwɛmu a, ɛno nso n'asɛm nko. San sɛ, yɛ Asante amammerɛ ne amanneɛ mu no, sɛ obi wu a, amu no yɛ abusua no dea. Nti abusua no na ɛwɔ tumi wɔ amu no so. Nti obiara a ɔnka abusua no ho biara, deɛ obiara bɛyɛ biara, sɛdeɛ abusua no bɛfa wɔn nnye ntom anaasɛ wɔbɛgye atom. Enti sɛ abusua no ara na ɛyɛeɛ a, yɛ nsunsuansoɔ nko, ɛnna sɛ ɛnyɛ abusuafoɔ no ara nso na ɛyɛeɛ a, nsunsuansoɔ nko. Ɛsiane sɛ emu no yɛ abusua dea, na yɛka abusua deɛ a, na sɛ deɛ yɛyɛ Asante, yɛdi yɛbɔ yɛn abusua wɔ ɛna fa mu. Enti ɛɛ ɔno ne maame afa mu no, ɛɛ ne nuanom ne ɔmaame nuanom mma no ne ɔmaame wɔfa nom nom, wɔn na ɛyɛ n'abusua. Wohu wo tumi wɔ amu no so sɛ ɛyɛ sɛ yɛyɛ nhwehwɛmu anaasɛ yɛnyɛ nhwehwɛmu. Enti ne nyinaa no, sɛ ɛba a, ɛnneɛ yɛbɛhwehwɛ mu ahunu, te sɛ deɛ wokae no, sɛ na ɔwɔ kwan sɛ ɔka ntam no, anaasɛ ɛnni kwan sɛ ɔka ntam na waba akɔka ntam no. Yɛhwɛ mu nyinaa na afei yɛhu sɛ ampa, te sɛ deɛ wokae, sɛ yɛayɛ nhwehwɛmu no ampa, na sɛdeɛ abusua nyinaa gye atom sɛ nhwehwɛmu a ɛyɛ sɛ ne tirim sɛ

Na Salomo bɔ firi baako so, baako so nso so wɔ gyaase fekuo mu. Enti ɛsɛ sɛ gyaasefoɔ na bɛtra ase na ayɛ nhwehwɛmu na deɛ wɔbɛhu deɛ wɔn de akɔto Santehene anim na deɛ Santehene bɛka no, ɛno ayɛ final. Ok.
Na Ɔdaama yɛda ase. Nyame nhyira wo yie. Yɛda ase. Mɛso mɛda ase. Na na Yaw Akuoko yɛ Otumfoɔ Asene Hene ɛna ɔne yɛdi nkɔmmɔ no. Baa no akye Frimpong. Meyɛ sure sɛ woate ntamkasie yi ho asɛm. Mate biara. Ɛɛm, kakra a wode bɛka ho ne sɛn? Ɛɛm, I'm sure sɛ woahu Akosua Brimpong ma ɛtew sɛn, you as mmaranimni, wohu sɛ ɔyɛ saa no, ɛne ebia amammerɛ a wonim, abakwasɛm a wonim, na ɔyɛ saa no, na sɛn na na ɛyɛ wo? Oh, mihuu sɛ ɔwɔ adwene sɛ, nka ɛbɛyɛ ye a yɛmfa biribi a me meto ne din sɛ customary injunction mfa nto efunu no so, sɛ without efunu no wontumi nyɛ ayie no. Nti ɛsei sɛ court se abusuapanin tumi kɔyɛ n'ayie a, ɛnneɛ ɔno nso bɛyɛ adeɛ bi using the highest level of Ashanti authority. sɛ ɔde bɛ plesi injunction on the body and for that matter the funeral neɛ me huiɛ no no ɛna me san huu sɛ ɛno deɛ nka ɛnkɔsi baabiara kyerɛ sɛ sɛ maame no onua ne lumba mm-hmm. nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔhu lumba cause of death a mm-hmm. ɛno deɛ ɛnyɛ den koraa ɛyɛ very official ɔkɔ court ɛyi hospital hɔ a ɛnyɛ biribiaa ɛdin biaa yɛbɛma no ahu kwan a Lumba faa so ɛwuiɛ na ɛyɛ me nwanwa paa sɛ saa berɛ na ɔbɛbisa saa asɛm yi nti ɔpa kyerɛ sɛ ɔnim sɛ sei na ɛkum Lumba anaa ɔhwehwɛ spiritual cause of death ɛɛ no deɛ obiaa nim Ɔse wɔbusa wɔbusa wɔbusa ɔse anytime naano ɔkasa wɔ UTV so N'asɛm nyinaa ne sɛ wɔkɔbɔ so sɛ wɔnhwehwɛ nea ekum Lumba a na ayɛ sɛ abufuw aba. Mpakyɛw, nea ɛsɛ sɛ wuhu no mpo ne sɛ, woahu sɛ Lumba yare no, baabi a okowu dae no, ɛnyɛ Head of Family no na ɛde no kɔɔ hospital hɔ o. Ɛyɛ nnipa no a wɔde Lumba kɔɔ hospital hɔ no. Yɛatwerɛtwerɛ ne din, ne particulars, biribiara, together with Head of family no, wɔn mu biara betumi ahwɛ ma ne nsa aka. Ɛna wopɛ sɛ wohu no, abusuapanyin no mpɛ sɛ ɔde ma wo a, it's like sɛ yɛpɛ sɛ yehu wo account, wo ti wei, na Peace FM pɛ sɛ wɔn hu, wompɛ sɛ wode bɛma yɛn a, yɛbɛkɔ akɔgye tumi wɔ court. Deɛ court tie yɛ asɛm na ɛyɛ nnyinaso a, ɔde bɛma wo. Nti nnɛ yi ara, maame no, in fact, ɔkyena Monday, maame no betumi de application akɔ High Court sɛ ne brother ne Lumba, onim sɛ Lumba awu. ɔpɛ cause of death no a head of family no mpɛ sɛ ɔde ma no nti court no nkɔmpɛɛle mefrɛ sɛ bank of ghana wɔn hospital no na wɔn mfa ma no the, the court doesn't lose anything and the bank of ghana hospital doesn't lose anything by giving you the cause of death of lumba yɛmfa yɛn nsa nto so sɛ yarebɔne bi na eku no a ɛnim guase atu dɛ sɛn sɛ ɛnyɛ sɛ nipa bi ate ɔkɔ a ne nsa bɛka nti ntam na ɔka no hɔ ne nkosi baabi a We know the cause of death already ɛna being a member of the family no sɛ woammɛko badwam na wofa the right procedure so a I believe sɛ wobɛhu. So could you could you equally say sɛ ebia ntam no a waka no. Pakyɛw ma me fa wɔ brɔfosɛm no fa.
Menka twi. Yeah na wobɛka aegbe anaa bɛka nkran anaa wobɛka nea wopɛ sɛ ɔka aegbe nyinaa wobɛtumi aka. Na mepɛ sɛ mɛkyɛ sɛ ɛbɛtumi nso ayɛ sɛ ebia ntam kɛseɛ no a woakɔka no. a waka no, ɛno nso yɛ kwan foforɔ a wɔrefa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a traditional leaders no bɛfrɛ wɔn mmienu, whether ɔno ne abusuapanin na ebia mpaninfoɔ no ahyɛ abusuapanin sɛ ɔnkyerɛ the cause of death to ɛyɛ onua no Mpakyɛw, anaa. ɛno ne adeɛ a ɛwɔ ne tirim the moment a wobɛka Otumfoɔ ntam kɛseɛ no, Na kyerɛ sɛ wɔ invite Otumfoɔ into the matter nti ɛno na ɛwɔ ne tirim na as to whether it can be sustained it's another thing all together because the world has got very very far now. Kane tete hɔ no a nka once sɛ wanka ɔhene ketewa bi antam kɛseɛ na wokɔbɔɔ Otumfoɔ deɛ no so wantumi an sustain no koraa sɛdeɛ na Nana a yɛreka ho nsɛm ka yi sɛ nti wofii sɛ kasa bi te sɛ Twakosi anaa Kɔnkɔma Anaasɛ hwi a yɛnni ho syllabus biara, yɛn yɛnyɛ ndevelop alphabet no kwa, nnɛ ne kyinɛ yi aa, yɛnkɔhyɛ ase yɛn ne yɛmfa nkyerɛkyerɛ nkwadaa adeɛ when in fact a very famous Ghanaian sociologist Professor Sena Sena sɛ ɔyɛ Ayigbe din, ɔno koraa ka sɛ more than 80 percent of Ghanaians already understand and speak the Twi language, wokɔ East Africa as an example a. wɔkyerɛw biribiara in the English language a, then the second major language ɛyɛ Swahili na yɛayɛ. Sɛ Ghanafoɔ yɛɛ saa a, anka yɛaduru akyiri. Na woyɛ saa no, ebinom fii sɛ na worema obi language akɔ fam. Dabi, we are building a nation, not a tribe. Adɛn nti na Asantefoɔ nyinaa yɛtu kwan a yɛse yɛpɛ nkradɔkono? We are giving respect to a national food which the Gans evolved. Yɛn nyinaa hyɛ batakari. We are giving respect to a national dress evolved by the Ewes. Nti sɛ Twi language no na sɛ more than eighty percent ɛtumi ka a, na sɛ yɛn nyinaa adopt as a national language a, what do we lose? Baabi a ɛkɔ so mbɔ dam wɔ n'akwanmufoɔ no ɛne Ewes no. Wonim what they lost when the dam was constructed? They lost not acres o, hectares. of their land a besi nnɛ yɛn mmaa wɔn hwee go to western region baabi a oil and gas efiri ba no mpakyɛ wɔn da sum ɛdɛn na wɔn wɔ but they are serving the country nti nneɛma bi wɔ hɔ a mom yɛn nwene nkɔ anim mu mm. ne yɛn nyan sɛ da biara yɛkɔ yɛn akyi no atumfoɔ ntankasɛ na ɛbɛyɛ wo dɛn. Eh, tili maame nti o. mewɔ question na. ɛkɔɔta akasa wie so kɔkɛ otu wɔn so it means that

Yɛkɔ court jurisdiction ɛno na wobɛtoa so ara to the end. Ɛna wokɔ ɛha nso a, efie a, ɛno nso wobɛfa ahemfie deɛ no so ara to the end. Nti na mebɔ agu no, nyɛ sɛ menni respect for Otumfoɔ deɛ no, after all me nana di, me ma, me papa di akonwa wɔ hɔ. Aye.
Yeah, Tilly. Mepakyɛw o, ɛɛm I think sɛ nkɔmmɔ no rekɔ so no, mebisaa question bi but because of akɔyɛ radio a amanfoɔ nso retie no, na mepɛ sɛ mebisa sɛ, sɛ obi ka. Otumfoɔ tam kɛse a, na sɛ obi ka sɛ makyew dadua a, can it be anybody a ɔwɔ hɔ anaasɛ yɛwɔ specific people? Dadua no a yɛkye no nyɛ yɛn, ɛkyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nea woka no mate. Nti dadua means you are prisoner, yɛafa wo nnommum. Okay. Nti nea woka no mate, mɛma woakɔyi ano wɔ baabi foforɔ. Nti obiara a ɔwɔ hɔ biara a ɔte yɛ bɛtumi ka? Obi biara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ witness na ɔwɔ adagyeɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔgyina The right place no eh because ɔpɛ sɛ ɔpa kyerɛ sɛ wonka mfaa wo ho ndiiɛ you will go and explain what you are saying before the appropriate authority aha nti ɔno nso ka sɛ makye wo dadua ɔno nso kaa saa no sɛ wate no sɛ ɔno nso wɔ adansefoɔ so it means nna a ewei mu phone na aba yi nti na record na tete hɔ na nka nea ɔka no ɔno nso anya adansefoɔ a wɔn nyinaa bɛba abɛdi adanseɛ sɛ wo ɛna wokɔkɔbɔ otumfoɔ din wɔ baabi sei no.
Ok enti me next question na mɛ bisa I think sɛ wo bisaeɛ but ɛhɔ no manhyɛ da nti no na ob ɛɛm maame no ɛɛka no ɔse nti ɛɛ ɔnteeɛ ɛmpɛ interviews a yayɛ even with the cousin ne cousin ɛɛm abusua maame ne cousin ayɛ ne kasa I think sɛ one Tuesday bi ɔkaa sɛ report no ɔmo akɔyɛ ama ne nyinaa wɔ ɛɛm abusua panyin hɔ so my question ne sɛ. Sɛ yɛka sɛ wɔato ntam a, yɛbɛtumi, can we consider the fact sɛ yɛayɛ dedaada? Because there was an issue of if sɛ yɛnyɛɛe a na abusuapanyin kɔ yɛn but we all know per the conversation a happen sɛ yɛayɛ dedaada nti ɛno no yɛayɛ dedaada na ɔno nteeɛ no a ɔno nyɛ abusuapanyin no wato ntam anaasɛ now there is a conversation. No but but in in ɔno ara Akosua Abrempong Mah ne previous interviews a admite sɛ. Yes ɔmo ayɛ ahodoɔ bɛyɛ miensa nti wo hu which is which. Mpakyɛw before you continue Yeah. any time biaa yɛde body bɛkɔ hospital no yɛyɛ autopsy a ɛyɛ the duty of the hospital sɛ ɔbɛ issue adeɛ yɛfrɛ no certificate of death Okay. certificate of death no ɔbɛtwerɛ nipa no din wɔ mu age a na wadi yareɛ a ɛku no biribiaa ɛwɔ so nti ɛyɛ part of the duty of the hospital to furnish the to the family no nti sɛ maame no nsa nkae na family no eh, head of family no se ɔmfa ɛmma wo a ɛna mepa kyɛ sɛ when you apply to the court mm. eh, a head of family din wɔ so bi hospital no edin ɛwɔ so bi a the court will compel the hospital to release it mmem ti ase koraa ne sɛ doctor bie ni hɔ a ɔbɛsan ne saa certificate of death na ɔnnim the cause of nea ɛkɔ mu biara. Ɛno na meka sɛ ɛka procedure no nti menhu nea nti a maame no ɔno no he is just sending us back thousand miles away sɛ yɛn ɔkani biara a ɔbɛwu a wannuru hundred years biara no obi na ɛku no. Ei Akan biara a ɔbɛwu a wannuru hundred years obi na ɛku obi bɛn na ɛku no ɛyɛ ɔbaa no a ɔne ne te no a that is ne yere anaa ne mpena yɛn yɛadwene no no ɛna wohwɛ baabi ɔgyina no a You can tell sɛ onni ɔdɔbroni no afa, ɛna ɔdɔbroni nso na ɛne Lumba te a wawu. So you can easily infer nea ɔrepɛ akyerɛ. Ɛna saa nnoɔma no nso yɛnka no wɔ court, sunsum mu nsɛm yɛnka no court. Ɛna sɛ poison na yɛde poison ɔdɔ ayi Lumba a, nka by now nka doctors no aka because Lumba nyɛ nipa ketewa biom, daabi.

Okay alright yeah mm. Okay bra Kwasi ada no wo ne ne cousin no kasaeɛ no ɛdin no na me nkae sɛ is it Mister Emmanuel Ebenezer ho Ebenezer Opong ahaa Mister Ebenezer Opong kaa sɛ initially no na ɔno nso ne information a ɔnya fii Akosua Brempɔmaa hɔ no was suggesting that according to her na ɔse ɔwɔ prove ɛkyerɛ sɛ na Daddy Luke Basio ɔmpɛ sɛ ɔbɛkɔhyɛ ɛɛm MRI machine no mu Ɛna ɔdɔ broni no fɔse no na ɔmo de no wura mu nti initially ɔno koraa no ɔnyɛ nhu asɛm no mu no. Not specifically sɛ ɔdɔ broni ɔse wɔmo piaa no wammɔ ɔdɔ broni ɔse ɔmo piaa no. Ɛna na ɔno nso ɔwɔ evidence mebɔ a I stand to be corrected if I'm wrong. Ɔse ɔwɔ video
but video no besi nnɛ ɛna sɛ ebia sɛ ebia nnɛ a yɛkasa yi ɛna Akosua Brempɔm a de bɛma no a. ɛneɛ ɔntumi nkyerɛ. Nti w'asɛmbusa a wode rekɔ ama Owura no ɔkye ne sɛn? No, nso m'asɛ, me, na, meka de asɔ sɛ clearly no. Bi hɔ a ɛsi Akosua Abrempɔma a na obi biara kwan sɛ ɔbɛhwɛ sɛ yɛmfa independent ayi, Kyerɛ sɛ wo a, pathologist. ebia nnipa a wofi sɛ wowɔ gyidie wɔ no mu sɛ okay. Wowɔ gyidie wɔ no mu, ɛna Okay. country bi a wopɛ, Okay. anaa ɛyi, sɛ nnɛ universities yi nyinaa wɔ university hospitals, wɔn nyinaa wɔ professors a aben, Nti sɛ ɛyi hospital wei no baabi owui no ɛhɔfoɔ na wɔn trust wɔn ɛte sɛ woyɛ appeal ɛne ɛfa kɔ appropriate place a wo trust na ɛno nso yɛ ma wo nko ara wonyɛ mm. bi a ɔno no na bi a doctors ankaseɛ mmiɛnsa ɛgyina mm-hmm. wo wo deɛ baako mm. bi aban deɛ baako ɛte sɛ eh, ya value property yeah. na wo se amount no ten million cedis no wonyi ntum mm. wonyi ntum a court no bɛma mo list of Ɛyɛ ɔtɔ ɛyɛ organisations efii sɛ yɛde more credible ones ɛbɛba beyond that no wonni hwee a wobɛyɛ biom nti sɛ ɔnye nto mu a mma no nkɔha abusuapanin no wɔ court dan mu onim kwan ɔnkɔhu ne lawyer na ɔnkyerɛ no kwan a ɔbɛfa so. Yeah kɔgyem.
Yeah na mehwɛ case yi hyɛ aseɛ nyinaa wohwɛ especially wɔn firi kɔɔto ba na abusuapanin no ɔɔkasa a wotumi sɛ wɔn gyina customary system no mu because ɛhɔ ne wɔn tumi ɛwɔ eti wotumi sɛ wɔn ka last koraa wo ne ɛɛ wo ne maa baako kasa na ɔse yɛbu asɛm no awie. Esiane sɛ yɛn de abusua a yɛrekɔyɛ akɔyɛ yɛ yiye nti, mihu no sɛ ɛno nti na ɛbɛma yɛn maame ayusu this sɛnea ɔkae sɛ ɔyusu customary injunction no. Esiane sɛ ɛɛ saa taboa no a yɛde reto so no, wode to so a, obi wɔ hɔnom a sɛ yɛsie no wie a, saa damage a ebia ɛbɛkɔ ɛbɛ ɛbɛha no no, ɔpɛ sɛ Oyi saa adeɛ no firi hɔ. Ɛno nti na ɔpɛ sɛ ɔde saa nneɛma no kɔ. Nti yɛka ne nyinaa yɛ nkyerɛkyerɛmu ne yɛhu sɛ no, wodi wodi bem, wodi fɔ a, ɛtumi ma ɔno ne haw no yɛ dɛ? Ɛso te. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔntwɛn ne yɛnkɔsie ɛmu no nwie na forever and ever no ɔde ne yaw nyinaa ayɛ dɛ ahyɛ mu. Ɛno nti na megye di sɛ injunction no nyinaa bi wɔ hɔ a ɛwɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ fair na obiara deɛ ɛyɛ dɛ bɛba. O, mmerɛ a yɛredi ase no, wokaa sɛ kɔɔto no asɛm no, yɛnhwɛ no yie na. Yɛankye yɛn ɛyɛ contempt because ebia yɛankɔyi judge asɛm amfiri hɔ but ɛba a ɛyɛ eh, traditional one no deɛ asɛ wokyerɛ mu no abua adeɛ no asɛm no asi po. Ɛna meka sɛ nti ɛba ahemfie deɛ no ɛno deɛ contempt biara nhyɛ da nni mu anaa? Ahemfie ahemfie deɛ ɛnni contempt biara. Contempt biara nni Daabi, ano ahemfie deɛ. biribiara ntumi nyɛ wo. Oh, Ɛna okay. court nso if you are commenting on What transpired in court ɛnyɛ bɔne but to the extent sɛ w'asɛm no bɛyɛ judgemental, ɛɛ wo wo na wa wa wama judgement over it a on it a, na akɔyɛ biribi te sɛ sɛ court amfa amfa hɔ a na court no anhunu n'asɛm ka, ɛno deɛ ɛnyɛ koraa. Mm. Nti nea yɛka yi nyinaa no, wahwɛ indirectly no, yɛtu ɛfa afanu no nyinaa fo. Ɛhɛɛ, yɛtu wɔn mu fo especially nea ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ yere no. Wohu sɛ ɔdɔ buroni deɛ ɔnkɔka asɛm biara a ɔte ne baabi. Na nea ɔse ɔyɛ yere no, ɛtumi nso sɛ ɔno na ɔkɔ akɔ prove ne case wɔ court. Wote aseɛ? Ahaa. Enti ɔno na afotuo no kɔ ma no kɛse paa. So ɔbɛtumi a, nnoɔma bebree wɔ hɔ a ɔnyɛ. Wote da kyɛe. Na ɛdɛ na nnɛ nko ara wanyane afiri nna no mu. Nti ɛsɛ Lumba nwu anka wonnya no da. Daabi. Na ɛba no sɛ obi awu no, abusuapan yi tumi no a wɔwɔ no, ɛhe na ɛkɔpem? Abusuapan yi tumi a wɔwɔ yɛ yɛ ayie ne ɛfa bi a kunafoɔ, ɔyere a mmarima no gyaeɛ no, abusuapan yi tumi no, ɛwɔ ɛwɔ baabi a ɛpem anaa? Ɛɛm, tumi biara wɔ baabi a ɛpem. For example, sɛ yɛtumi discover obi sɛ ɔno yɛ yere a, Woyɛ abusuapanyin a, wuntumi nka sɛ woma ne mma ayiyɛ no ase na wɔadi kunu a ɔsan nso yɛ discover sɛ ɔyɛ yere a ɔba abɛhwɛ ne kunu anim na wayɛ aguade nneɛma a ɛsɛ sɛ ɔyɛ as an in-law, ɛsɛ sɛ ɔyɛ na family no ahwɛ sɛ ɔbaa no. The moment yɛbɛ use sɛ woyɛ ɛyere no, ɛnyɛ just a privilege o, it goes with responsibilities. Sɛ a whole one year yɛ yɛbɛyɛ ritual bi ama a whole one year wo nfa wo ho nka bɛɛma. Ɛno no bɛɛma no abusua na ɛbɛhwɛ sɛ wo bɛ go through saa adeɛ no ɛhɛɛ. Nti ɛ ɛ ɛ abusuapanin no wɔ ne limit sɛ Wontumi mbu obi a ɔyɛ kunafoɔ no, wommɔ no nto baabi. Ɔsan wɔ ne limit, wontumi nsie nipa no sɛ ɔyɛ akokɔ. Ɛnsɛ yɛde no fa appropriate ayi so na yɛde animuonyam ne biribiara a ɔfata de ma no. Another limit nso ne sɛ, sɛ state no ba mu nnɛ nko ara na ɔka sɛ mempɛ sɛ yɛsie no wɔ Kumasi, anaa ne kurom na meegye no de no aba Accra a, ɛno nso wonni ho biribi reka. State no na ɛk, as abusuapanyin, state no na ɛkuta the highest authority over all of us. Enti sɛ wohwɛ a, Rawlings na anka n'abusuafoɔ pɛ sɛ yɛsie no wɔ ne kurom. Ɛyɛ no ayie kakraa bi wɔ hɔ. State no annye antom. Atta Mills the same thing, state annye antom, Kofi Annan the same thing, ɛna the biggest of all Kwame Nkrumah na n'abusuafoɔ no mpɛ koraa, wɔn pɛ sɛ nka body no wɔ nkorɔfoɔ, wɔn kɔtuu no force de bae, soldiers na ɛkɔɔ hɔ kɔtuu no force de bae, nti da biara no state no na ɛwɔ tumi kɛse, then below it no ne head of family. Ɛsiane sɛ for fairness no, law deɛ, mmarafoɔ deɛ wɔpɛ fairness sɛ obiara ɛho bɛtɔ no. Wotietiee audios no bi a, anaa videos no bi a ɛyɛ Maame Akosua Abempɔ maa na ɔka no a, na ɔka sɛ, Abusuapanin, wɔdi wɔn ani, ɛfiri sɛ wɔn maame nni hɔ no, wɔdi wɔn ani, ne adeade. And knowing the power no a ɔkura seesei no, ebia obi bɛtumi de power no ayɛ biribi a ebia ɛbɛtumi ako atia others no. Ɛno nti na ebia ɔno nso bɛba abɔnten sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ to the length a ɛbɛma ɔno nso n'akoma ayɛ dɛn? Atɔ ne yam. And. Yɛde ba ɛyɛ y'amera mu yɛ aka amammerɛ mu sɛ ebia bɛɛma tɔ a yɛɛbɔ yɛɛ plane ɛɛ how a yɛbɛsie no no ɛɛ mepɛ sɛ ɔde yɛ fam kakra nnipa atitiriw a yɛ ɔmo hia for sɛ yɛɛ plane menim sɛ ɔyere ne ne mma no nso no ɔmo wɔ role bi a ɔmo play Ɔmo wɔ in the role ɛyere decision. ne ne mma no abusuapanyin bɛka sɛ monsie mo papa Okay. nti mobɛkɔ akɔ ɛno yɛ Animuonyam a ɔde rema mo, na moka sɛ monyɛ abusua no ara bɛyɛ n'adeɛ. Na ɛyɛ animuonyam bi a ɛde ma mo sɛ ɔno na ɔwoo mo, enti monsie no, na mode saa animuonyam no ama mo papa sie no. Na moka sɛ monyɛ a, wɔnhwɛ mo dehyeɛ no nna fridge mu ara. Abusua pa ni nso bɛtumi ayi so ne tumi sɛ, Meremma

Mɛ nyɛ saa. Don't just shout into the microphone. Oh Kojo, pay attention to me, me ne wo sɛ yɛ nyɛ ntɔkwa. Me busa wo asɛm then fine as the moderator then you pay attention. Why? Uh-huh. So, Nyabotrɛ, Kojo, Kojo, Nyabotrɛ. I'm just Me bufu yo. No, no, me nka sɛ obu obu fu kura sɛ no deɛ sɛ wo nyɛ. Eh, but me se Nyabotrɛ na me mbusa because ayɛ sɛ me kasa wo pay attention. Ɛno na me ka. I'm just saying so sɛ From where I sit no, ɛkɔ akɔyɛ sɛ okay, ebia wopɛ sɛ wobisa committee no, ebia wɔate no because wohu sɛ woka biribi sɛ ayɛ sɛ obi wu a, eh, hwan ne hwan na ebia ɛsɛ sɛ wɔwɔ mu? So I'm just asking, oh, ebia committee no, hwan ne hwan na e-, abusua ankasa a wɔte committee koraa, hwan ne hwan na ebia wɔwɔ mu? Mma, eh, wɔn ebia wɔn fa a ɛwɔ mu koraa, ade, Just if that's not the question then ask your question. So that's the problem yɛbɛgyina ha no ɛnyɛ Lumba asɛm nko ara na yɛaka lawyer mma examples bebree ɛfa wiase abrabɔ ho ɛnyɛ medi kan koraa aka sɛ Lumba na wayɛ ma ma ɛno deɛ na yɛde yɛ nso ɛbɛyɛ yɛ adeɛ a ɛsi da biara ɛti na ebia mofee sɛ meka no directly to ebia mebɛbobɔ names meyɛ no open general question na mebusa. Sɛ ɔwɔ saa tumi nti na ɛyɛ me nwa sɛ eh, sɛ yɛ moderate a na ayɛ sɛ ebia biribi a meka no lawyer nte aseɛ but lawyer a me ne no yɛ one on one no question bi a meto ma no biara no ɔte aseɛ nti na ɛyɛ me nwanwa sɛ mo nyinaa mo baa mu a mo sɔreeɛ no. Ahaa, enti lawyers no na meka no sɛ so saa tumi no wɔ a ɔbɛtumi de ayɛ dɛn Aka sɛ, Daabi, meremma mo nyɛ de ɛnyɛ ɛna wakyerɛ mu ama me. Ɔwɔ tumi ɔde except sɛ obi biaa a ɔyɛ ɛyere no yɛma no yɛ kuna efisɛ sɛ woamma no anyɛ kuna no a yɛn yɛ amammerɛ mu no yɛgyedi sɛ link no da so wɔ wɔn mmienu ɛntɛm. Ɛna afei that one year no yɛ ma ɔbaa no tena. Bɛɛma nka yɛ mma no ntena one year. Yɛ a na mmaa no nte aseɛ. Nnɛ mɛ yɛ nkyerɛ mu. Sɛ ɔnyɛ ɔbaa a watwa awoɔ na ɔyɛ ɔbaa a ɔgyina ne nan so te sɛ wɔn a yɛne wɔn mu wɔ ɛha yi a, yɛ a na family no wɔ suro bi sɛ just before their relative died no ɔne no hyiaɛ wɔ mpam ɛma biribi develop wɔ ne yam. Nti sɛ Yɛde yɛka ntam de gu no so yɛ ma no fa saa ritual no mu a, one year na sɛ ɛturu sɛ ɔnyem a, ɔbɛwo. Na kyerɛ sɛ akwadaa no yɛ wɔn dea. Na anyɛ saa pɛ, bi a na ɔbaa no de akwadaa no akɔkyɛ barima foforɔ bi. Nti na da biara among accounts no, sɛ ɔbaa no, barima no wu na ɛka ɔbaa no, na ɔbaa no yɛ obi a ɔnyini bebree a wɔtumi wo deɛ a, Yɛbɛma no atena hɔ one year ansa na wafa barima anaa waware. Ɛyɛ to erase doubt aha just that. Nti a na mmaa no bi so sɛ wɔn nnim because sɛ wɔn kɔ wɔn nyɛ nipa mmɛkyerɛkyerɛ mu. Ɛnyɛ punishment. Ɛyɛ just to avoid the creation of doubt as to bi a barima no Ogyina ne nan so, otumi ne ne yere ahyia, ɛna wawu awerɛfirim. Ɛna yɛma ɔbaa no ntena hɔ one year sɛ bia na akwadaa bi tɔ no yɛn mu anaa. Hmm. Meda ase. So na ɔte Premfa o. Eh, me ba bɛkenkan krataa bi a ɛm sɛ eh, yɛn nsa aka. Kwesi, we have to move on pacho. Eh, yɛn kɔ anim kakra. Ebia eh, me san ba na question no. Just note it down. Eh, krataa etiefoɔ. Ɛɛ, ɔse letter to the honourable court. Deɛ nte aseɛ ne sɛ saa krataa yi fi Akosua Serwaa hɔ. So ma me nkenkan kakra na mpakyɛw na boa yɛn na yɛnhwɛ nsunsuanso ebi a ɛwɔ Letter to the honourable court in the matter of the late Mister Charles Kwadwo Fosu deceased to Her Ladyship Justice Dorinda Smith Atta, Kumasi High Court, Kumasi, Ashanti Region, Ghana.

eh, correspondence from eh, Embassy of Ghana, Bonn. Asɛm no no. Owura no ɔkye frimpɔn. Yeah. So,
um, wei no, wokyerɛ mu sɛ ma me ne m'atiefoɔ no yɛtumi te aseɛ. Atiefoɔ no, nea mekyerɛ mu ma wɔn ate aseɛ ne sɛ, eh, kwan bɛyɛ mmienu so krataa no ɛnyɛ krataa papa biara. Oh. Eh, the first one no, Ɛne sɛ, sɛ wonya asɛm na wode kɔ kɔɔto a, kɔɔto no yɛ ɔkwan a ɛfa so a krataa biara a ɛwɔ wo hɔ no, ɛkɔ kɔpue kɔɔto dan mu. Krataa biara a ɛwɔ wo hɔ no, ɛkɔ kɔpue kɔɔto dan mu. Na yɛfrɛ no sɛn? Krataa yi, maame yi na atwerɛ a wasaene. Na anka ɛsɛ sɛ ɛyɛ krataa a lɔya no, ɛno, ɔno na wɔde akɔ as part of adeɛ a ɛfiri ɔno ne office na ɛnyɛ biribi a yɛatwerɛ sɛ maame no twerɛ letter akɔma court na wonim sɛ wohunu w'asɛm ka na wokɔ kɔfa lawyer ɛdɛn na wofa lawyer akyi na wotwerɛ letter na wo assign na wokɔpe wo lawyer ɛkɔpe court ɛkɔpe German embassy ne saa nnoɔma no nti mpakyɛw court wei no sorry. Asɛm wei, letter wei no, court hunu a wɔbɛbɔ agu, ɔbɛyɛ te sɛ nea ɔnhunuiɛ because ɛnyɛ asɛm biara, ɛnyɛ ampaase through the appropriate process the anaasɛ procedure. The second one a ɛhia paa no ɛne sɛ, anytime biara a. Wobɛ renounce wo citizenship na wakɔfa ɔman bi citizenship no, apart from the legal documents no a wobɛyɛ no, woara w'anamɔntuo as a human being no must be seen to be the a person a yɛtumi readi wo sɛ sesei deɛ woyɛ German citizen anaa Nigerian citizen na wonyɛ Ghanaian citizen biom. Nti sɛ woyɛ nkrataa te sɛ neɛ maame no akyerɛkyerɛw ne nyinaa kwan a Lumba faa so a ɔbɛyɛɛ German. Na Lumba reyɛ wieeɛ no, wantena Germany hɔ, ɔntua Germanyfoɔ toɔ, wanyɛ biribiara, ne deɛ ara ne sɛ ɔte Ghana. Na afe bi duru na ɔtu kwan no bio akɔfa saa passport no na a facilitate n'akwantuo ma ɔtumi kɔ Germany and other European countries mepakyɛw the same private international law na ɔbɔɔ din no ɛna ɛfɛ no conflict of laws wode ba conflict of laws no mu a wohu sɛ gya lumba wansesa ne citizenship wɔ kwan biara so ɔnsesaeɛ na megye di sɛ tiefoɔ te aseɛ nea mepa akyerɛ ne sɛ nkrataa deɛ no a ɔyɛɛ no woyɛ ɛno wie a pɛpa no wie a na aka waa mu sɛ Wobɛyɛ biribiara wɔ aberɛ a wote asase yi so sɛ asɛ German citizen ansa na Germanfoɔ agye wo atom sɛ woyɛ wɔn citizen. Lumba anyɛ biribiara wɔ wiase sɛ ɔyɛ Germanni. Lumba anyɛ biribiara saa. Ɛna ɔwuiɛ no, sɛ wopɛ sɛ wo treati Lumba asɛ German citizen na Ghana court nni tumi sɛ ɛbɛdi n'asɛm. Ɛɛ yɛfrɛ no sɛn? Ghana abusuapanin biara nni tumi sɛ ɔde ne nsa bɛka body no a nka maame no bɛ apply to ne embassy, the German embassy in Ghana na ɔmo treat Lumba as a German citizen na ɔmo agyina maame no anam ɛne the ministry of interior ɛne ministry of foreign affairs Ghana na ɔmo agye nea ɛsɛ ɔmo yɛ biara na ɔmo ayɛ. Ɛyɛ Oh, na wɔkuta lawyer sɛ ɔdi ah, deɛ ɔyɛ.
no but so adeɛ a wokan sɛ then why Eti, why this akosua sɛ wa asubmit yourself to the Ghana law too. Wakɔsi Lumba abusua pani. Uh-huh. Nipa na wɔsi ɔn ɔn belong to ɛkoɔ na abusua of nsuta hɔ no. Yeah. Wasi wo nipa no. Uh. A recognizing sɛ ɔyɛ head of family. Wosan nso nim sɛ ɔyɛ Wo maame ne nua barima a waka wɔ asase wei sei so. Wo de akɔ kɔɔto sɛ yɛmfa injunction no nto so ansa kɔsi mmerɛ bi a yɛbɛ recognise wo sɛ woyɛ widow. Na mpakyɛw, ɛnyɛ Ghanaian law ɛna ɛwɔ widowhood right. Nti mepakyɛw wo tie me a, under Ghana law na yɛwɔ widowhood right a wopɛ sɛ wo play. Woayɛ ne nyinaa, Wei mu nyinaa akyi no, wasan kɔtwerɛɛ lɛta sɛ, Yɛn, yɛntreati Lumba sɛ ɔyɛ ɛyi, German citizen. Nkyɛ agorɔ bi na ayɛ sɛ maame no din. Bi nso obi na ɛtwerɛeɛ ɔde maame no din dii ato.
So wohwɛ three yi a, wɔse legal implications of renunciation, makan do but ma mensi so because asɛm a ɔka about sɛ My late husband made a clear and conscious decision to renounce his Ghanaian citizenship. As such, under Ghanaian law, Once renunciation is completed and certificate issued, the individual ceases to be recognized as a Ghanaian citizen and forfeits rights associated with Ghanaian customary family status, abusua. Saa asɛm no a ɔka no, ɛna mmra mu. me, ɛhɔ na me yii ano kamakama sɛ, any time biara a wo bɛyɛ change of. citizenship no renunciation of citizen yeah. ship no ɛyɛ just a process mm. wo renounce wo na wo renounce wie a ɛyɛ just the beginning mm -hmm. nti nneɛma aka biara yɛ wara wo bere a wobɛbɔ no wɔ asase yi so yeah. nti deɛ ɛwɔ law no mu no ɛna mesan ka kyerɛ wo sɛ ghana law no ɛyɛ mm -hmm. judicial precedent anaasɛ judge made law so no ɛnyɛ mm -hmm. paper no na yɛde bɛkasa yɛbɛka kyerɛ sɛ lumba dabɛn na ɔkɔ gyina baabi ɛka sɛ ɔyɛ german citizen ɛna two citizen biaa wɔ adeɛ a ɔyɛ a ɔde kyerɛ sɛ ɔyɛ citizen how many times na gyɛm ɛyi Ah, lumba. ba, mpakyɛ o, Owura Anokye Frimpong, nti sɛ manfa anto m'ano anka a, na ɛno, ɛsɛ sɛ mede to m'ano ka a na ɛbɛkyerɛ sɛ meyɛ Gyɛma Daabi, citizen? mepa kyɛ sɛ ne nneyɛɛ nti na mekyerɛ bi te sɛ bi a as a citizen, tax returns, wote aseɛ, ɛne nnoɔma, ɛna ha, Ghana ha sei no, woba bɛdu ha koraa a, Ɛsɛ bia wo report wɔ German embassy ɔmu yɛ program bi a ɛsɛ wo kɔ yɛ wɔ nnoɔma bebree a determine sɛ me yɛ citizen of a particular country beyond the legal one ɛna beyond the legal one I'm saying sɛ lumba ne biribiaa ni hɔ ɔkyerɛ saa ɛnti sɛ wahwɛ a letter no a purportedly maame no atwerɛ no beyond paragraph no a woyi kyerɛɛ me no, wokan kyerɛɛ atiefoɔ no. Wontumi nkan biribiara a ɛkyerɛ sɛ Lumba, ɛnam saa nti, ɔbaa Ghana no, da biara German Embassy, German citizens hyia every year na wɔredi Germanfoɔ anniversary a, ɔka ho na wɔkɔ. Number two, ɛnam saa nti no, me case no koraa, mamfa ankɔ Ghana court, marepɔto ama German Embassy. About the death of Lumba. Number three, about ɛyi no ɛɛ eh, ɛka ne sɛ mpo saa deɛ cause of death no yɛatwerɛ letter koraa ɛde akɔ German embassy sɛ wɔn nkɔhu Ghana eh, hospital na Lumba wui no na German government ɛnhwehwɛ mu ɛnfa mma yɛ mpakyɛ anamɔn bie ni hɔ a maame wei atu a ɛde kyerɛ sɛ Lumba ɛyɛ eh, German citizen, ɛna ɔno nso no a ɔrekasa no, beyond nkrataa no a ɔde twitwa ne ho wɔ aburokyire no, biribiara nni hɔ a wayɛ a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Germanni. Biribiara nti, adeɛ a ɛbɛboa no ne sɛ, sɛ ɔwu wɔ Germany a. Ɔ, ɔtumi ka ɛyi o, Ɛhɛ, ɛɛ, nyɛ ne German, kasa no, hwɛ. German kasa Sɛ o. ɔwu wɔ Germany a, German government no bɛtiriti no sɛ ɔyɛ German citizen. Ɔbɛbɛwu wɔ Ghana a, obiara mfa ne ho. Obiaa German foɔ ntuu anamɔn biaa wɔ ne ho because ɔyɛ ne biribiaa so yɛ Ghana ni nti paper work no ɛna broni nso te aseɛ yie paa sɛ saa paper nɔɔma nɔɔma yɛ yɛ de ware nya adwuma yɛ wɔ wɔn kurom de avoide polisifoɔ a ɛdidi di akyi ma maame no nyɛ n'adwene sɛ aborɔfo no nnim saa nɔɔma no Sɛ ne nyinaa no yɛde boa yɛn ho kwa no ɛnyɛ biribiara. Wonim sɛ interestingly some of one of the issues ebia manka a ɛyɛ counsel for defendant no wɔn busa ɛɛm wɔn ɛhyɛ law your honour sɛ ɛ court no sɛ wɔn nhwɛ Wei yɛ high court o nti ɛnyɛ your honour your your ɛyɛ her ladyship her sorry her anaa ladyship her lɔ her yeah lordship. obusa sɛ the respondent want the court to help determine if Lumba had a residential address in Germany. That is it. Wɔrebisa sɛ court no mmoa na ɛmmisa sɛ Lumba ayɛ biara kosua sɛ wankyere Lumba no address ɛwɔ Germany. Nti ɛno no nyɛ just ordinary address, ɛyɛ permanent address. Ɔbɛtumi anya Lumba baabi a na ɔte, last known place of abode hɔ, but permanent and a fixed place of abode. Lumba never had a fixed place of abode in Germany. Onni that first place of abode no nti once sɛ wonni first place of abode wɔ Germany no yɛbɛka sɛ your domicile was in Ghana. Ah na Yɛawie. nea wo ka yi sɛ obi bɛka sɛ ah sɛ born baabi a ɛyi eh obi a ɔmo ware koraa mepɛ sɛ menya address no yie. Ah whatever the address was no ɛnyɛ first mesrɛ wo Ah. eh ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ first Sɛ ɔmo se address. ɔhɔ sɛ matrimonial ne Mpakyɛ matrimonial. ɔyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ayi biara nti sɛ Ɛmmra no yɛse nhu no saa. wofetefete efunu ani a wobɛhu saman Nka ɔbɛhu sɛ gya ɛyi yɛfrɛ no sɛn the moment a Lumba ɛba bɛtu tenaa Ghana ha na ɔyɛ ne biribiara wɔ ha as a Ghanaian biribiara na wanyɛ biribiara permanently wɔ hɔ na ne permanent ade biara yɛ Ghana no he would be deemed under conflict of laws as a Ghanaian citizen nti sɛ obi de kɔ German court sɛ Lumba died as a German citizen a German court no bɛtwam

A ayɛ fist and concordant means the other side too has accepted you to be asuch. Wɔn sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ yɛn tiri nko wɔ ha.
Nti ɛno no bɛwe maame no koraa. Tilly. Ɛbɛwe no. Ɛno nso nti na ɔhyɛɛ da. Wamfa amfa lɔya no so. Lɔya no ahyɛ da. Wamfa amfa ɔno no so a ɔno twerɛɛ saa lɛta no. Lɛta wei nso no, Ade biaa a ɛm wo the moment a wode wo case bɛma lawyer na ɛnni lawyer a ne processes a ɔfile so na ɛbɛfa nkyɛn no, ɛduru a court no ɔhu no yɛbɛbɔ ato agu. Ɛna saa mmire sɛ ɛno na lawyer no pɛsɛ ɔkyerɛ a, nka ɛnyɛ ɔno na ɛsɛ ɔde saa case yi ba court because you don't have to come to Ghana's court, you have to walk through the German embassy to fight for you. Mm-hmm. So ɛda abɔnten no dɛn na ɛka sɛ mpo sɛ ɛm sɛ process bi sei no Na sɛ yɛde kɔ court sɛ ebia biribi si a wopɛ sɛ wo tender her ladyship ebia wɔngye no ntie w'asɛm no a wɔn a circulate adeɛ ɛda social media baabiara no, ɛno nso sɛn na ɛtew? Ɛno deɛ sɛ appropriately no, sesei no wɔayɛ application for directions, time a wɔkɔyɛ CMC no, Case Management Conference no, wode bɛka wo documents no ho afile wo processes no a wo file no sɛ yɛntreati Lumba sɛ Ɔyɛ German citizen nti wode bɛka ho afaale nyɛ saa time yi na maame yi ayɛ adeɛ wei. No I'm saying sɛ wose wo present letter wode ma her ladyship but adeɛ a wode kɔ akɔma me nfa nsɛ pm ɔte ayi na ɛda abɔnten sei a saa na yɛyɛ no anaa? Nyɛ saa na yɛyɛ no ɛna judge no nso bɛ pretend sɛ ɔntee ɔnhuniiɛ amfa ade biara amfa kwan papa so amma biara no judge no nkɔmɛnte on it da ɔnhuniiɛ ɛna sɛ Lɔya yi, sɛ afei koraa na ɔde ka ne processes no ho file during case management conference a, anhwɛ koraa judge no bɛdidi n'atam wɔ court dan mu because nipa no wonim sɛ ɔnyɛ Ghanaian citizen, adɛn na wabɛ submit to our laws na wosan use your customary procedures sɛ you want to be recognised as a widow and to play widowhood rights in Ghana among the Akans na wasan recognise ne head of family wɔ aberɛ a wonim sɛ body no ɛnni head of family no. So sɛbi sɛbi wei no yɛ nsɛm hunu bi koraa. Aha body no so nni head of family no hɔ, sɛ ɛyɛ adeɛ a head of family no de akɔhyɛ ne fie anaa ne mortuary bi wɔ Kumasi a, and you compel him to release it, na ade no da Accra tra so ɛyɛ one of these hospitals a ɛho nhia sɛ. Ɛɛ transition funeral home. Aha ade no wɔ Nkran ha, nti nka wobɛyɛ ayi wobɛhu nka wobɛsiw Ghana government nso wode no bɛba mu bi. Sɛ wo bɛ siw Ghana government aka ho na kyerɛ sɛ at that level no ayɛ two states over wo mpaase through saa nnoɔma no bi a ɛna wa submitting yourself to what we all go through nti lawyer letter no I'm thinking sɛ ɛnyɛ maame no na ɛtwerɛ obi tumi bɔ ne tirim yɛ biribiara o me nua maame no ntwerɛ hwee.
Kyɛ sɛ wo pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ wei no ɛmfi Akosua Asɛewaa hɔ? Me m'adwene no because ɛfiri Akosua Asɛewaa nka ɔwɔ lawyer no nka ɛmfa nka ɔwɔ lawyer no. nka ɛmma ɛmma wɔn case no nkɔ court, sɛ adwene wei na ɛwɔ wɔn tiri mu a, nka ɛnyɛ court, nka wɔn kɔ, kɔ wuiɛ a na wɔn report kyerɛ yɛfrɛ no sɛ ne wura, na Lumba ne wura nso a ɛwɔ Ghana ha no nso ɔyɛ German citizen deɛ a, nka wɔn report ma German embassy first, sisi a yɛwɔ ha yi, na mfa no sɛ obi yɛ adwuma wɔ ha na ɔyɛ American citizen a, mepakyɛw ɔwu a, what will you do? Ɔsɛ American embassy na Makɔ akɔ report wɔn. Mo de hyie mo de hyie wei awu. Very good.
Yeah. Na ebisa sɛ maame no letter no otumi state biribi saa sɛ wakɔ akɔbɔ German embassy amaneɛ sɛ German citizen so so so number ahe ahe wawu. Nti mpakyɛ ɔyɛ agorɔ but ɛyɛ good sɛ wode ato dwa ma yɛn nyinaa nso yɛka ho asɛm. Akosua sɛ wa sɛ wate wɔ w'aso mu a.
Hit FM.
Wei nyinaa ɛɛ me blame Koyonsɔ evangelist no. Sɛ wowɔ obi te sɛ Papa Shee Tao-chi ne Otumfo a, kɔ Yon Soo Evangelist wei dɛn paa. Woka nso a ɔmo ntie o na ɔmo di atɛm. Ɛse ɛyɛ wɛn nananom abonsom wɔn pɛ sɛ wɔn ku a wɔn di kan ma wobɔ dam ansa na lɔya anɔkye frimpɔn awie yi a ɛna ɔboa yɛn na yɛte nsɛm no nyinaa ase ae wei yɛsua adeɛ ankasa papa bi.

Saa na yɛ adwuma no te nti pakyɛw ma Deputy Minister no nte aseɛ sɛ memma ha mɛ readi German law na maka sɛ menim anaa mennim because under conflict of laws no ɛna yɛgye to mu sɛ sɛ obi ware under the ordinance in Germany a or any country in the world ɛyɛ sɛ Ghanafoɔ agye tom nti the moment a membɛhu sɛ obi aware Israel anaa waware Dubai no ɛbɛduru m'anim a ɛho nhia sɛ mekɔ into details Over there megye tom wɔ ha. Ɛna two, yɛbɛ subject no to Ghana law na baabi a ɛyɛ unconscionable anaasɛ ɛmfa nyansa biara mma mu mmrɛ yɛ no to that extent no yɛbɔbɔ agu. For example, if sɛ German law state sɛ the moment a obi bɛware under their law no, no matter what, that marriage no will have to be treated as A marriage until sɛ yɛbɛgu awareɛ no wɔ Germany. Sɛ wo wode case no kɔ court na ɛnyɛ Germany na yɛfrɛ no sɛn, wode ba Ghana nko ara deɛ a, yɛde Ghana law nso bɛto ho de ahwɛ baabi a ɛyɛ sɛ ɛkɔkɔsi. Otherwise, nka judge no, sɛ amanfoɔ tie a, nka case no baa n'anim ara na nka ɛyɛ sɛ ɔrefer to Germany sɛ ɔka ho biribi a ɛnyɛ ye because ɔkuta German marriage certificate but Ghana mmara no bɛdi because of what I refer to as private international law ɛna Lumba ne private international law is Ghana law, ne private law is Ghana law based on the fact sɛ ne citizenship wɔ Germany ne allegiance to Germany no

wonnyim. Mpakyɛw se. Sɛ Ghana aban no nnim nea ɔreyɛ a, nka Ghana government yi ara because Lumba yɛ celebrity, nka owu yi ara na Ghana government no ara mu inform German embassy but Ghana government wanted to treat Lumba sɛ ɔyɛ ne dehyeɛ nti wɔannotify German embassy Na mmom ɛnni ada German bi te sɛ bi a German buroni bi na sɛ ɔwu wɔ ha yɛyɛ no ayie o ɛyɛ dɛn o Ghana government bɛbɔ German government amaneɛ through the embassy nti I want to tell the minister sɛ from baabi a yɛfie ara bɛsi baabi a yɛadu yi nobody can treat Lumba as a German citizen.

Mepakyɛ wo o, mebusa Owura Nɔkye asem kakra. Owura Nɔkye, mepakyɛ wo sɛ eh, ɔmo yɛ ɔba yi, Ebenezer ma yɛnya nteaseɛ sɛ ɔmo kɔ yɛ autopsy no, na Daddy no ba mma mmienu ka ho, ɔmo nni ho kwan sɛ ɔmo tumi hwɛ ma ɔmo yi ɛyɛ anaa?
Okay, w'asɛm busa no no wɔn. Ah, me pa kyɛw. Okay, alright. Mede bɛma no. Sɛ nkwadaa no tumi tɔ adaka si wɔn papa deɛ a. Okay. Alright, meda ase. 0302257900 030 ɔse ayi ɔbusa sɛ ayi um, yɛne lumba ne busuani baako kasaeɛ na ɔkyerɛ sɛ wɔn yɛ autopsy na lumba mma no bi gyina hɔ

Lumba tɔ fam, case yi kɔɔ court, sei ne kasawa da network yi a ɔreka dɛ judges no bi koraa wɔ hɔ a nka asɛm wei ɔkɔ a wɔntra, wɔ waste time koraa, wɔba ma ayi ada side no wɔakyerɛ ho ase dɛ once a ayi ayi Maame Akosua Serwaa wɔamfa ankɔ court na ordinance marriage ɔnkɔgu no mu, wɔ waste time koraa wɔbɛka asɛm no ama no. Atra mu a ɔda all of a sudden ɔabɛtsena na ɔredan n'ano hwɛ papa wei ɔkɛtsena TV do ka dɛ Mr Sackey.
Eh YTK. Kwasi me ba. Ɔatra biribi afa maame na ɔabɛto konu no mu. Ɛnyɛ papa wei ɛnyɛ papa wei. Owura lɔya Ayanote Frimpong ɔakɔ radio do ɔakasa yayaaya afa Owura Kwesi Sackey. dɛ ɔka gye bribe wɔ CIA dɛ obotu Kwame Nkrumah. Ɛnyɛ ɛno nkɔmmɔ na yɛredi o, mpakyɛw bebree, so don't, if, no, no, no, I, I, I'm sorry, I'm sorry, don't do that, don't, don't do that, let's address the issue, let's, let's address the issue, Y2K, if you have a problem with eh, Owura Anɔkye Frimpong, mpakyɛw look for a proper forum na ebia wo ne no nhyia hɔnom sei, we are just talking about issues, mpakyɛw bebree, don't do that. Uh, 0302257900, 0302257900.